Aw hei hotel kan thleng a khum te pawh alo nuam em em a a man tlawm ang aiin rin aiin alo nuam alo phui sui ve bawk a chuanin sana zawrhna hmun pui bul chiah kha alo ni bawk ta a nih chu maw.

La i ngai lo tih takah tui ti deuhin engkim hi kan ei vek thei nih chu maw? China hi a lo thianghlim ka tia tia han dah chhuah reng reng hianin bawlhhlawh paih leh teh ang vel hi hmuh tur hi awm lo tawp mai a, a nuam em em a, hawi chhaven vel pawh a nuam em em a ni. Duh ang hianin camera ah hianin a lang thei lo zawk a, chuanin an driver te hi an smart em em bawk a, taxi fare hi a to ve ang reng a. hei building lian pui pui tih vel te pawh hi a mawi ka tia hmuh nawm ka tia i chu thla la peih mi ka lo ni bawk nen thlai hi ka la reng mai ni e vawikhat kal na a ni bawk a he video hi maw umm hei hi kan bazar na hmun kal kawng vel a ni a umm tiang in tih tur awm chuang lo a tiang thla te kan la vel mai mai a kan vawikhat kal na zel kha ni vang khan in ih thlalak pah in ti hian in-- Ih taxi ah kan chuang ani hi building sang tak tak ropui tak tak a awm a ama erawh chu anni chu an lei lung te a nghet tha a a min hlauh awm leh tiang engmah a awm lo ta a fai em em a ni maw khi engmah eh bawlhhlawh paihna hnu hma tiang vel reng reng hi hmuh tur a awm lo ni maw. tunah hian kan jacket lak tur vel te hei kan han en vel a ih an dawr nghak tu te hi te hianin kan hak chhin tir mai thin anih chu ih an mahni hianin hak chhin an phal loh avang hian keimahni sumdawng ho tan hian a buaithlak em em thin a an mahni hian an ha chhin mai thin ani. Chuan engmah hi keini chuan kan ha chhin thei lo ta nih chu. Thawmhnaw hi a nalh thei em em a, lak tur bik pawi kan hre thin lo a, lah lak vek mai hi chak awma pawisa tam tak neih hi chak awm thin a ni. Heng te pawh hian tian an han ha chhin zel a, hak chhin hi an lo phur thei em em a, ih ram dang mite chu China mi ho te chu an sum dawng thiam em em a ni tian. Hmeh thei bik lutuk a ni aw. Thian pakhat ka dang ka chhar fo hlauh a. Hemi hianin milo pek sak a an che. An che hi rang teh mai a an che zawt zawt mai a. Keini chet ang hi nilo an rang teh mai a an hnathawh hi an hre chiang em em a. An ngaihsan awm ka ti. Thla kan la ve zuai a. chuan hei hi kan dawr nu a nia tihian memo te kan han in ziak fel a kan lak tur te kan han thlang khawm a. Zinsi hrang, Zinsi hrang dawrah kan awm nih hi buai phak la tuk hi Zinsi hrang a nih hi. Aw hepa hi ka thian fel chhar thar kha nia min khai sak vek anih chu hei an tihpui zia hi maw bungrua hmun ram hrang hrang atangin te anin kan han dawr ania hei an market kawt vel te chu bungraw lak chhuah vekin a khat anih hi. ti hian an buai char char a thu mai mai awl mai mai hi an awm lo reng reng a ni maw awle hei hi baima kawt a nia baima chu mizo tena bungrua kan han lakna thin hunpui ber pakhat a ni a a kawt te kan la vel a chuan heng hi bungrua an thawn chhuah tur te keini ho ina mi hrang hrang khawi hmun hrang hrang a tanga bungraw la kal tena kan lak chhuah te a nia. Keini hi kan lo bazar rei deuh hlek a, India a dar thum vel an nia chuan khua a lo thim tawh a, kan lo hrethiam si lo a, rilṭam deuh in pian kan lo awm a, a la hma a la hma kan tia khua a lo thim der tawh mai a, darkar thum in a in thlau a ni, India nen khua thim hma bik em em a ni, chutiang an chau em em in kan vei hnak hnak tawh a ni hi, thil te kan han ei a. an thil siam ang ang hi chu tui kan ti ve vek mai ni hi mizo duh chi nen alo inmil ang reng khawp mai an thil siam vel hi maw chuan kan haw dawn a kalkawng vela thla te la mai mai pah ang ke in haw ila kan tia pangpar te thil chi hrang hrang hei ahh a hmuhnawm kan tia mawi kan tia ti han thla kan la kual vel a. kan haw kawng a ni thap a kawng chhawng a nia saron teng te hi an uar em em a rawng hrang hrang a pink te tihianin a tui paihna pawh fel fai takin side drain a luang thei turin pipe in tihian a tui paihna te pawh kha an la vek a. an cut reng bawk a tian an cut pah hian a par zel bawk ta kawt thler tin ah hmuh tur a awm a ni pangpar hi maw an nung an nung mawi ser sawr thei a nia cindy te nen kan in hmu hlawl a thla te kan han la leh a kan thlen na naupang pakhat hi lo kal ringah thla ka lo lakpui a ni. Hei saron chu rawng hrang hrang hianin a awm a a sen tak te hmun hrang hrang ah te hian kawt thler ten ah hmuh tur a awm a ni hei hi Guangzhou China a ni a kan thawmhnaw han lakna thin a ni kan thawmhnaw zawrh te hi eh China Guangzhou ami kan lak te Bangkok ami kan lak te a ni thin a tuna kan video awm mi hi chu China a ni. Kawtthler fai ber mai hi hmuh nawm ka ti thin a, bawlhhlawh hi hmuh tur a awm ei ngai lo hi a hmuh nawm ka ti a ni. Tian engmah hi kan sawi thiam vak lo a keini chu tian a awm dan ang ang hian kan rawn sawi tawp a, thian ho a zin te kan nia ti hian in kan hlim tlang ve em em a, kan video te dah that nan ti hian in. Thla teh la ila, nakin zela nakin hnuah ih la zin leh zel turte kan nia, nakin kan la en let a kan tia thla hi kan la hram hram thin ni maw? Eitur hite hian kan va la mai thin a, kan va ei mai thin a, chaw an dah a chuan kan duh duh hi kan va buk tir a, hei chuanin a gram a zir khanin pawisa kan chawi thin a, duh zat zat kan ei mai ni chu ka duh tur chi hlir a awm hei heng te hi. Heng ka ei teuh ta nih chu heng te pawimawh tui deuh in umm kan chhuak leh tawh a, a hmun a nuam a thaw veng traffic hi a jam ve thin tho nih chu tiang kawng lian ah pawh hian maw ti lai hian in ka bo deuh hlek a kan bazar na building kha ka bo lai a ni hi ti lai hi. Ka bo deuh hlek a, kut thler a in ang sia tam bawk sia. Mahse tian thla ka la zela thlalak pah in ka kal a, mi mi te ka zawt a, ka kal na tur hmun chu ka va thleng leh thei tho ta ni. Tihian thla ka la pah zel a, mi ka zawt bawk a. Ka tawp ah chuan in ka tum hmun chu ka thleng ve leh thei tho ta ni chu. Hemi market hi ania ka kal tum na kha an dawr nghak loh la te hi an chhe lo an mawi thei an nalh thei lutuk a dawr nghak loh te pawh an vun hi nalh thei em em a ni an hmuh nawm chinese nula ho hi maw tian an thil zawrh hi fak pah hian an lo ha thin a. An paw phek mai ni. Kawtah hian te an sawi tawh ang khanin ehh an bungrua kan lei ho kha te hian an tiang er ur mai a tian khawvel hmun hrang hrang a mi ten kan han bazar a hmel inang lo tak tak black te ehh sap ho kan tih ang ho chi te tiang te an tam lutuk a ni bungrua lah hi maw thawmhnaw lah hi kan inpe-- Awle tihian video te a hmingin kan han siam ve a, eh kan video te kan dah that nan zel a tih kan ni a, min lo en ve zel ula tihian kan rawn la ti zel dawn a, Pathian zara kan dam chuan kan zin leh zel ang a, eh Bangkok a kan zin na te pawh te ang te pawh chu kan la rawn dah zel dawn a ni. Kan video te a bo mai mai aiah kan tia ti hianin i dah tha ila, nakinah thil hlu la ni ang, nakin zela kan la en leh duh ang a, kan tu kan tute fate kan la neih thleng pawhin khatianga te pawh khan a la pawimawh ang a la tangkai ve ang kan tia ti hian kan dah dah that nan kan hmang thin a ni. an taih mak zia hi maw te an awl an awm ngai lo. Saw lai eh step kal thei aclator ah sawn in ka kal dawn a chuan nakin ah video hi chhunzawm na kan rawn nei leh dawn a ni hemi building ah hian kal ka tum a ih next ah a video a dang kan rawn ti chhuak leh ang. Inlo en leh theuh dawn nia. Bye bye vek u le.